Bħalma tkellem diġà fuq esponenti oħra tal-media, il-saħħa tiegħu qiegħda dejjem timprovja dejjem għall-aħjar. Hu għadu rikoverat ġewwa l-ITU, però s-saħħa tiegħu tul din il-ġimgħa, issa għaddiet ġimgħa u ftit ġranet, jiġifieri, dejjem qiegħda tmur dejjem għall-aħjar. Fil-fatt l-aħħar updates illi nista' nagħti, ħa ngħid hekk dawn l-aħħar jumejn, kienu illi beda jiekol anke xi ikel solidu għax l-ewwel ma beda jiekol kienu xi liquids u issa l-ġisem tiegħu qed iżomm anke s-solids ġifieri. Ġifieri din hija xi ħaġa pożittiva mmens illi l-ġisem tiegħu qed jirrispondi ħafna għall-kura li qegħdin qed tingħatalu u fil-fatt anke qed jgħidulna, ħa ngħid hekk, min qiegħed jieħu ħsiebu illi l-affarijiet kollha li qegħdin jagħmlulu, il-ġisem tiegħu qiegħed jaċċetthom, għaliex kien hemm ħafna interventi li sarulu u dawn l-interventi kienu ta' suċċess u l-ġisem tiegħu qiegħed jaċċetthom. Jiġifieri dik hija sinjal pożittiv immens fuq is-saħħa tiegħu. Bażikament, ħa ngħid hekk, li wieħed jista' jgħid biss illi t-triq hija twila, Però li miexi 'l quddiem u li qed isir dal-progress li f'ġimgħa, fl-opinjoni tagħna, wara dak li kienu qalulna speċjalment fil-bidu li kien f'xifer il-mewt, huwa xi ħaġa pożittiva mmens. Jiena għalina nqisuha u għall-familja nqisuha bħala miraklu. Intom bħala membri tal-Korp tal-Pulizija, ovvjament qegħdin turu element ta' solidarjetà u appoġġ lil Sur Schembri. Naf ukoll li nfetħu ġiex kontijiet bankarji għad-donazzjonijiet. Li nista' nispjega ħa mmur lura meta ġara l-inċident. Kif ġraw ħa ngħidlek is-sekwenza tal-events kif ġrat il għaliex u għedtha kemm-il darba din. Wara xi ġurnata wara li ġara l-inċident, jekk mhux dakinhar stess, kien hemm diversi persuni, fosthom membri tal-Korp, illi ħassew illi, ħa ngħid hekk, kellhom jibdew jiġbru xi flus. Minn hawnhekk nixtieq nerġa' nirringrazzjahom lil dawn il-persuni għaliex l-inizjattiva tagħhom kienet ta' qalb tad-deheb, ħa ngħid hekk. Biss però il-familjari meta saru jafu, peress li kienu għadhom ixxokkjati qas kienu jafu ħa ngħid hekk x'laqathom ukoll fil-bidu, riedu jaraw daqsxejn is-sitwazzjoni l-ewwel u tkellimt magħhom jiena u talbuni sabiex nikkomunika ma' dawn il-persuni li qegħdin jiġbru fil-fatt konna ħriġna ħa ngħid hekk stqarrija illi tlabna lill-persuni li bdew jorganizzaw xi events u jiġbru xi flus biex iżommu kollox on hold. Fil-fatt, Din l-assessment u din l-analiżi ħa ngħidlek li kellha ssir saret, orajt mhijiex konklussiva li għandna l-affarijiet bil-karti f'idejna jew xi stimi biss però l-injuries nafu x'inhuma, nafu lejn xiex qed inħarsu u ovvjament in-nies li qegħdin viċin ta' Simon, il-familjari u l-ħbieb li qegħdin naħdmu l-iktar viċin tiegħu, Ix-xewqa tagħna hija waħda, hija dik illi lil Simon nerġgħu nġibuh kif kien. Ovvjament, dak li jkun jaf iqarraq wiċċu meta jismagħha xi ħaġa bħal din, imma dik hija xi ħaġa, dak huwa t-target tagħna. U biex nilħqu dak l-għan, irridu ntuh l-aqwa trattament li jeżisti. U mhux qed nitkellmu lokali biss, qed nitkellmu l-aqwa trattament li jeżisti madwar l-Ewropa, jekk mhux fid-dinja jekk hemm bżonn. Jiġifieri, aħna qegħdin nagħmlu riċerki tagħna biex naraw fejn. u konsegwentement ta' dan ittieħdet id-deċiżjoni illi jiġu mwaffqin dawn iż-żewġ kontijiet. Fil-fatt ilbieraħ ħriġna dawn iż-żewġ kontijiet u ħabbarna anke il-ġurnata ta' qabel anzi kienet kont tkellimt jiena fuq il-media u għedt illi dawn dan il-ġbir ta' fondi ħa jerġa' jibda jsir biss sar il-homework ħa ngħid hekk u dan il-ġbir ta' fondi ħa jkun Fil-fatt, biex nispjega eżattament, dawn iż-żewġ kontijiet huma biss l-ewwel pass li ħa jiġri. Iż-żewġ kontijiet u l-ġabriet u l-inizjattivi għax f'dawn il-ġranet qegħdin jikkomunikaw miegħi u mal-kollegi tiegħi ħbieb ta' Simon u l-familjari diversi persuni li jixtiequ anke jorganizzaw xi attivitajiet, bike rides, attivitajiet ta' xi parties jew hekk li jiġbru l-fondi. Aħna qegħdin qegħdin organizzati biex one ħriġna dawn il-kontijiet u ħa jitfgħu n-nies fihom, two għandna nies li huma kolletturi, għandna tliet kolletturi fil-Korp tal-Pulizija u tajjeb li ngħid min huma dawn il-persuni il għaliex għad hemm xi nies li qed jistaqsuni kif ħa nagħmel biex ngħaddi l-flus. Fil-Korp tal-Pulizija għandna tliet persuni inkarigati bħala kolletturi li huma l-Ispettur Omar Zammit, Stazzjonat id-Depot, għandna l-Ispettur Mark Mercieca li huwa stazzjonat l-Għassa tas-Sliema u l-Maġġur Nicholas Farrugia stazzjonat ir-Rapid Intervention Unit. Bażikament dawk li huma naqra midħla mal-Korp jew membri tal-Korp ifittxu lil dawn il-persuni biex joħorġulhom l-irċevuti ħalli kollox ikun accountable. Issa, minn hemmhekk aħna ħa nimxu lejn il-pass li jmiss li huwa, eventwalment ħa nimxu lejn il-pass li jmiss li huwa l-iktar ħaġa importanti u li kienet ir-raġuni Ilha għalfejn il-familja, litteralment il-familja, aċċettat li jsir il-ġbir ta' fondi. Ilha għaliex aħna primarjament ħa nkunu qegħdin niġbru għal Simon u għall-kawża tiegħu. Però aħna għadna ma nafux jekk hux ħa jinġabru jekk hux ħa jkun hemm surplus, pereżempju, jkun hemm iktar flus milli hemm bżonn. Allura, as we speak, ikkomunikajt ma' kumpanija legali, illi qiegħda taħdmilna fuq fondazzjoni, qegħdin jiffurmaw ħa ngħidlek l-istruttura regali tagħha din il-fondazzjoni, nista' ngħid min huma dawn, jiġifieri u nirringrazzjhom minn hawn, il-kumpanija Dalli Dalli Paris Advocates ta' Matthew Paris u Luke Dalli hemm Doctor Michele Cardinali wkoll li qed jaħdem fuqha u n-nutar tagħhom. Bażikament din qegħdin jikkomunikaw miegħi qegħdin jikkomunikaw miegħi l-ħin kollu jispjegawli din l-istruttura kif ħa tiġi mwaffqa għaliex irid jgħaddi ċertu żmien sabiex l-istruttura legali tagħha tiġi mwaffqa u tkun kompluta. Però għalissa ma nistax noħroġ informazzjoni din il-fondazzjoni as such is-subject matter tagħha x'se jkun. Però li nista' ngħid żgur huwa illi l-ħsieb kemm tal-familja u kemm tagħna ddiskutejna bejnietna illi toħroġ lil hinn mill-Korp tal-Pulizija. Ħa tkun żgur qiegħda tittratta każijiet simili ta' korriment però ħa tkun qed toħroġ lil hinn mill-Korp tal-Pulizija, dik żgur. Jiġifieri m'aħniex ħa niffukaw biss fuq il-Korp il għaliex ir-rispons li kellna kien minn ħa ngħidlek istituzzjonijiet diversi fl-Istat, ir-rispons kien qawwi, anke mill-pubbliku inġenerali, jiġifieri, biss l-istituzzjonijiet tal-Istat, speċjalment dawk li jaħdmu magħna, mal-pulizija, kien hemm rispons tajjeb ħafna, Simon kien magħruf ma' dawn il-persuni u kien hemm appoġġ qawwi. Jiġifieri, bażikament, l-iktar 'il quddiem ħa nkunu qegħdin naġġornaw, hopefully, din l-istruttura, ħa ngħid hekk, legali ta' fondazzjoni. Apparti minn hekk nixtieq nagħmel enfasi wkoll li l-iskop tagħha, apparti li ngħinu mhux lil Simon imma lil ħaddieħor ukoll, l-iskop primarju tagħha li jkun hemm accountability, li jkun hemm awditjar indipendenti minn dawk li ħa jwaffquha stess li huma aħna u l-familja tiegħu, indipendenti totalment, u jkun hemm professjonalità, il-għaliex l-affarijiet jew ħa tagħmilhom sew jew ma tagħmel xejn.